Müň ýedi ýüz ýigrimi dört ýylynda doglan we müň sekiz ýüz dört ýylynda Germaniýada aradan çykan meşhur filozofdyr. Kant ýazan üç sany tenkit kitaplary bilen aýdyňlyk döwrüni we ondan soňky pelsepe taryhynyň ugruny çynlakaý üýtgetdi. Bu üýtgetmäniň gelip çykyşy Aýdyňlyk näme? atly onuň ýazan gysga makalasynda orta çykdy. Kant bu makalasynda nusgawy dini pikirleriň ýerine adam aňy we erkinligi birinji orunda goýulmaly we dünýä bu görnüşde täzeden gurulmaly pikirini binýat etdi. Çünki adam diňe bu ýagdaýda öz pikirini erkin ulanyp, hakykaty we ahlagy täzeden gurup biler. Aýdyňlyga çykman çagy adamyň öz kämil bolmaýşyndan gurtulmagydyr. Kanta görä, ýaş we ýetişgin bolmazlyk, başga biriniň ýol görkezmezden öz pikirini ulanyp bilmezlikdir. Ýaş we ýetişgin bolmazlyk aňyň ýetmezçiligi bilen däl-de, aňy başga biriniň ýolbaşçylygy bolmazdan ulanmak üçin tutanýerliligin we gaýduwsyzlygyň netijesinde ýüze çykýan bolsa, bu adamyň günäsidir. Bilmäge het edip bilersiňiz. Bu hem aň-düşünjeniň şygarydyr. Ýaltalyk we gorkaklyk tebigatyň uzak wagtlap başga biriniň bize ýol görkezmeginden uzyn wagt öň dynmasyna garamazdan, adamlaryň köpüsiniň ömrüniň dowamynda henizem ýaş we ýetişgin bolmazlygyň esasy sebäpleridir. Beýlekileriň özlerini bu adamlaryň hossarlary ýa-da olaryň eýeleri edip bellemeginiň sebäpleri-de hut şudur. Kanta görä, düzgünnamalar we kanunlar akyllyja ulanmagyň ýa-da has dogrusy tebigy fakulteleriň hyýanatçylykly peýdalanmagynyň mehaniki ulgamlar hemişelik ýaş we ýetişgin bolmazlygyň zynjyrlarydyr. Olardan özüni goran adam iň dar we kyn ýollarda-da erkin bolup biler. Sebäbi ol entek beýle erkin hereketi öwrenip. mändi. Çünki Kanta görä, ynsanlar taryh boýunça hiç bir wagt kişisel baglamda azat we erkin bolmadylar. Hemişe başga bir gural goýan din, kanun we däp-dessur boldy. Şonuň üçin öz pikirini ösdürip, kämillige gorkmadan öz ygtyýary bilen gidenler taryhda gaty az boldular. Şeýle-de bolsa, Kanta görä, halk köpçüliginiň özbaşdak öz-özlerini ýagtylyga çykarmalary has ýakyn bir ähtimaldyr. Çünki eger ynsan doly az edilse-de, ýagtylyga çykmak onuň üçin gutulgysyzdyr. Jemgyýet aýdyňlanmaýa diňe kem-kemden ýetip biler. Bu rewolýusiýa şahsy despotizmi ýa-da açgöz, otoriter, sütemiň soňuna çykyp biler, ýöne bu olaryň pikirleriniň hakykatdanam üýtgäp biljekdigi manysyna gelmez. Onuň tersine, Köne şübheleriň ýerine täze şübheler pikir etmeýän diňleýjilere ýol görkezmegini dowam eder. Emma bu aýdyň bir döwre çykmak üçin azatlykdan başga zat talap etmeýär. Bu-da azatlyk diýlip bilinjek zatlarymyzyň aslynda iň zyýansyzydyr. Başgaça aýdylanda, bu adamyň öz pikirini islendik mowzukda ulanmak azatlygydyr. Ofiser, Sorama, ýerine ýetir diýýär. Salgyt gullugynyň işgäri sorama töle diýýär. Din adamy sorama ynan diýýär. Şeýlelik bilen Kanta görä erkinlik hemme ýerde çäklendirilýär. Emma aýdyň we azat çaga barmak üçin haýsy çäklendirme bardyr? Kantyň muňa berdigi jogap, eger ynsan jemgyýet içinde aklyny erkin bir ýagdaýda ulanyp bilse, täze bir ýagtylyk çagy üçin bu ýeterlikli bolar. Asyl bolan ynsanyň erkinligidir. Bir din adamy ybadathananyň taglymatyna laýyklykda öz ýanyndakilere wagyz etmäge borçly, sebäbi oňa beýle bir buýruk berilendir. Şeýle-de bolsa, alym höküminde taglymat ýalňyşlyklary we dini we ybadathana institutlaryny kämilleşdirmek baradaky oýlanyşykly pikirlerini we tekliplerini halka ýetirmekde doly azatlygy, hatda böyle bir borjy bolmalydyr. Bu ýerde wyždanyny bimaza etjek zat ýokdur. Sebäbi öwretýän zatlaryny hakykatdanam pikir edişi ýaly ýygnagyň wekili wezipesine laýyklykda hödürlemek erkin däl, Tersine, wagyz-nesihatyny başga biriniň adyndan we görkezmeleriniň çäginden hödürlemelidir. Kanta görä, köpçülige ýüzlenýän adam öz pikirlerini ulanmak we pikirini köpçüligiň öňünde gürlemek üçin çäksiz erkinlige eýe bolmalydyr. Adamlaryň ruhy gözegçilikleriniň ýaş hem ýetişgin bolmaýan höküminde goramak gapma-garşylyklary dowam etdirjek bir gapma-garşylykdyr. Din adamlarynyň ýa-da döwlet ýygnaklarynyň halkyň üstünde hemişelik agalyk etmek üçin üýtgewsiz taglymat bilen kasam etmäne hukuklary barmydyr? Kanta görä bu düýbünden mümkin däldir. Adam diňe belli bir wagt üçin öz borjuny, öz aň-düşünjesini ýagny ýagtylyga çykmagy yza süýşürip biler. Ýöne özümiz ýa-da gelejekki nesiller üçin aň-düşünjeden we aýdyňlanmadan doly ýüz öwürmek adamyň mukaddes hukuklaryna zyýan bermek diýmekdir. Bize häzir aň-düşünjeli, ýagny aýdyňlanmyş döwürde ýaşaýarysmy ýa-da ýaşamyzokmy diýip soralsa, Kantyň jogaby Ýok, ýaşamyzok, ýöne biz aň-bilim döwründe ýaşaýarysdyr. Häzirki ýagdaýda göz öňünde tutup, adamlaryň öz pikirlerini dini meselelerden, başgalaryň ýolbaşçylygyny bolmazdan, howpsuz we dogry ulanyp bilmekleri üçin entek öňümizde köp ýyl bardyr der Kant. Dini meselelerde öz raýatlaryna hiç zat aýtmazlygy, olara doly azatlyk bermegi masgaraçylyk hasaplamaýan, olara doly azatlyk bermegi öz borjy hasaplaýan ýolbaşçy ýagtylyga, ýagny aýdyňlyga çykan ýönetiji hasaplanýar. Bu-da adamzady iň bolmanda hökümete garaşlylykdan azat eden we her kim wyždan meselesinde öz pikirini ulanmagyna ýol beren ilk adam boldugy üçin dünýä oňa minnetdar bolar. Aýdyňlanmanyň esasy ideýasy, ýagny adamyň öz günäsi bolan kämil bolmaýyşdan çykmak, Kanta görä, ilkinji nobatda, dini meseleler üçindir. Sebäbi hökümdarlarymyz sungatda we ylymda öz raýatlaryna garşy hossarlyk roluny oýnamak islemeýärler. Munuň üstüne dinde kämillik diňe bir zyýanly bolman, eýsem iň abraýsyz hökmünde hem kabul edilýär. Beýleki bir tarapdan sungata we ylymlara howandarlyk etmegi saýlan bir monarhyň mantaliteti hasam artýar we öz raýatlaryna öz pikirini aç-açan ulanmagyna we has gowy konstitusiýa baradaky pikirlerini dünýä hödürlemegine bir howp abanmaýar. Başga bir tarapdan diňe aň-düşünjeli, kölegelerden gorkmaýan we şol bir wagtyň özünde jemgyýetçilik parahatçylygynyň we asudalygynyň goragçysy hökmünde tertipli we uly goşuna serkerdelik eden Diňe erkin döwletiň aýdyp bilmejek zadyny aýdyp biler. Ol hem, Isleýşiňiz ýaly we nämä tabyn bolsaňyz, sorag soraň, ýöne itaat ediňdir. Bu nukdaýnazardan hemme zat diýen ýaly gapma-garşylykly bolan adam gatnaşyklarynda geň galdyryjy we garaşylmadyk täze wakalary syn etdirýär. Raýatlaryň erkinliginiň derejesini ýokarlandyrmak halkyň entellektual azatlygy üçin peýdaly bolup görünýär. emma ýeňip bolmajak päsgelçilikler hem döretýär. Şeýle-de bolsa, raýat azatlygynyň has pes derejede erkin pikirlenmek üçin bu mümkinçilikleriň çäklerini çenli giňelmegi mümkinçilik döretýär. Şeýlelik bilen, tebigat gaty gabygynda, ýagny iň ajaýyp görnüşinde erkin pikirlenmek meýlini we kesgitlemesini ösdürip ýetişýär. Bu erkin pikir ýuwaş-ýuwaşdan adamyň pikirleniş usulyny ýaýratýar. Şeýlelik bilen adamlar erkin hereket etmäne ukuply bolýarlar. Netijede döwletiň işçisi bilen döwlet arasynda hukuk bolmaýan bir bag gurulýar. Bu hakyky bolmaýan bag işçiniň döwlet gurallaryna itaat etmesi gerekdigini nygtaýar. Ynsan bu hakyky bolmaýan bagyň üstüne çykyp, ýeri geldiginde soňsuz bir ýagdaýda öz azatlygyny ulanyp, sorag sorap we gözleg geçirip bilse, Kanta görä, ol ýerde aýdyňlanma döwri başlamış bolýar.